Мин тикмәгә генә менә шушындый хуш исле, аппак чәчәкле агач янына килмәдем. Бу безнең мәгълүм матур тәмле хуш исле агачларыбызның берсе шомырт турында. Шомырт, шомырт турында булыр сүзебез. Шомырт борынгы Безнең төрки телдә уймуру дип йөртелгән. Уймуру инде йомры дигән сүздән алынган, ягъни моның җимешләре, кара җимешләре йомры дигәннән алынган. Себер татарларында шомыртны муел дип йөртәләр. Шомырт инде ул безнең татар халкы белән бик бәйле агач, таркар халкының тормышында, аның кулланышта инде без гадәттә җырлардан, мәгълүм җырлардан беләбез, өй артында шомыртым дигән. Гадәттә безнең татар халкы шомыртларны утырта өй артында, өй каршында, өй кырыенда. Менә шуңа күрә инде аппак чәчәк утыр, утыр, аппак чәчәк атып утырсын өчен дип әйтергә кирәк инде, һәм аның хуш исләре. Мин үзем шаккаткан идем, Барда районында йөргәндә, Барда районындагы авылларда йөргәндә, анда һәрбер өйнең ихатасында, һәрбер өйдең бакчасында шушы шомырт, ап-ак чәчәк ата менә шу май айларында. Мин инде аны үземчә шомырт иле дип атаган идем. Шомырт бик файдалы агачта, аның шомыртыннан, Кайрысыннан да, кайвакыт төрле якларда кайрысыннан да файдаланалар. Ул эш киткәндә, эш шушындый авырулар йомшаган вакытларда аны кайнатып, яисә нәрсәсендер ясап, менә шу шомыртларын варенҗәләрен, хәтта аның инде безнең якларда татар Казан татарларында аның бәрешләрендә шомырт бәрешләре дә пешерәләр. Аны хәзер инде без шомырт пирогы дип йөртәбез, ләкин Кулланышта бик соңгы вакытларда бик күргәнем юк, ләкин без үскәндә шомырт пироглары бик еш теге э, табын күрке була торган иде һәм ул бик тәмле. Шомырт компотлары да үзенең э, үзенчәлекле исе белән дә һәм шушы э, аннан соң инде кыш көннәрендә гадәттә әзерләп куялар иде шомырт оны, шомыртның кипкән шомыртны без инде шул кипкән шомыртларда ашап үстек ул вакытларда күрәсең инде теге өстәлләрдә хәзерге кебек мул ризыклар мул, яшелчәләр мул, җиләк-җимешләр булмаганлыктандыр дадыр инде, ул безнең киң кулланышта иде безнең шомырт агачы. Әйткәнемчә, шомырт турында безнең җырлар да бар, шомырт җыры, өй артында шомыртым дигән әсәрләр дә бар, җырлар да бар. Ул инде безнең көнкүрешебездә еш кулланышта булган, чынлап та, агач. Аны, аннан соң инде менә ул мәгълүм тагын икенче бер гыйбарә белән дә шомырт салкыннары дибез. Шомырт салкыннары инде менә шушы шомырт чәчәк атканнан соң гадәттә була торган иде. Бу вакытларда инде әгәр дә алмагачлар, башка чәчәк, грушаларның чәчәкләре атып өлгергән булса, коелган булса, аларга бик салкын тими, җир җиләкләре дә инде яфраклары, чәчәкләре коелган булса, яфраклар түгел, чәчәкләре коелган булса, Ә инде менә шомырт салкыннары вакытында чәчәк аткан булсалар, ул вакытта инде безнең алма агачларының да чәчәкләре менә шушы өши, э, җир җиләкләренең дә каралып чыга урта өлешләре. Шуңа күрә инде менә шомырт салкыннары шуның белән дә билгеле. Җырлар да бар шомырт салкыннары дигән җырларда. Менә шул шомырт турында сүзебез.